Uhud urşunda mübärek agyzlary gandan doldy. Mübärek dişleri gopdy agzyndan. Musulmanlar aýtdylar, "Ýa Resulallah, bir betdua etsi kafirler ýer ýuwsynda" diýdi. Pygamberimiz aleyhissalatu vesselam gol galdyryp dua etdi. Heý, kafirler işi gaýtdy-ow diýdik diýýär sahabalar. Allahumma gfir li kawmi fe innahum la ya'lemun. Hudaýa şu kafirlere hidaýat ber. Hudaýa şu kafirlere magfyrat et. Hudaýa şulary jennet öýünden jaý ber diýip doga etdi. Peýgamber jan kafire haýyr doga ederdi. Bu zaman musulman musulmana bet doga edip oty. Bu zaman musulman musulmany ýöne dowzaha oklajak bolup otyr. Fakat ihtilafy agzalalyk ilki musulmanlaryň arasynda bir-biriniň mesjidine geljek däl. Bir-biriniň yzyny namaz öýjek däl. Eger ölse biriniň jynazasyna barjak däl. Eger ölseler bir-biriniň jynazasyna barjak däl. Emma serwer serdary kainat Abdullah ibn Ubey serdary münafyklaryň jynazasyna okydy. Öz mübärek donuny çykaryp-da Abdullah ibn Ubeýe kefen etdi. Abdullah ibn Ubeý ýakasy belli bir mynafykdy. Hazreti Ömer radiyallahu anh öňüne geçdi. Ya Resulallah dedi. Abdullah ibn Uvey dedi. Bir münafık adamdı dedi. Cinaza okuyacakmış onu dedi. Peýgamber jan diýdi, men okaýjak jynazanyny diýdi. Aýat geldi. Eý peýgamber sen oňa jynaza okaýsaň-da, okaýmasaň-da günäsini öçjek däl men diýdi. 70 gaýla şoň yzynda jynaza okaýsaň-da men şoň günäsini öçjek däl diýdi. Omar radiyallahu anh diýdi, ýa Resulallah jynaza okaýjakmy diýdi, peýgamber jan diýdi. Eger bilsem şu Omeýe diýdi, şu Abdullah ibn Omeýe 70-den kän okaýsam günäsini geçiljegini bilsedim, okaýardym men diýdi. Abdullah ibn Ubeýiň ýüzüne durup jynaz okady. Öz mübarek könejigini çykaryp berdi. Amma soňra soradylar, "Ýa Resulallah" diýdiler. Ol Abdullah ibn Ubeý diýdi, "Munafyk ýakasy belli" diýdi. "Ýöne ýalandan musulman menlik gezip ýady" diýdi. "Näme diýip sen oňa jynaz okyp könegini könegiňi berdiň?" diýende, Pygamber jan näme diýdi? "Eý ähli yslam, şuňa bir gulak assana. Inna qamisi la yugni anhu min Allahi şey'a we inni amalu min Allah ay yadkhula bi hadihi sebep fil islam halqun kesir. Men diýdi şu könegim diýdi, o Abdullah ibn Oweýe diýdi, hiç haýyr berip durmaz diýdi. Ol kafir geçdi ahyryn diýdi. Daşyndan ýöne ýalandan men musulman diýip ýa-da ahyryn diýdi. Emma men şoňa köýnek berenimden diýdi, gözede dur, kän adamlar musulman bolarlar diýdi. Şu eden işim sebäpli. Şu ittihady insijamy aradan döwmän utyn, biderek ihtilaf musulmanlaryň arasyny oklaman utyn, kafirlara duzak beremak diýdi, kafirlere kep agyllaryny beremak diýdi. Gör, bir towar adamlaň hidaýatyna sebäp bolar şu eden işim, diýdi. Bu gün kün daýyşyň edip duran işi musulmanlar biabraý etmedimi, musulman dogan? Bu gün kün jawan oglan sakgal goýjak moga, eý, daýyşy bolduňmy sen diýip däni mübärek sakgal goýup bilenok indi bu gün kün. Peýgamberjan Abdullah ibn Ubeýe däni jynaza okydy, kafiryň däni sesi galamasyn, öz musulman men diýip ýöreni nä indemedibi diýip däni aýdamasylla diýip, Ta Ittihady Insijam aradan gitmesin diýip jynazasyny okydy, mynafyk-da bolsa, bu günki gün musulman musulmanyň jynazasyna barjak däl. Bu günki gün musulman musulmanyň mesjidine-de barjak däl.